Dostlar şu wagt demir ýoluň üstünde durys. Indi arkamda demir ýol, öňümde demir ýol. Bulam döwlet bilen berdi. Şu wagt nirä beräs döwlet?
Nirek beräs? Most.
Mosta beräs o.

Şu tarap bolmaly. Pikir edişime görä. Biz hem şu wagt bärden gyradan barýas. Şeý diýip barmalyda. Aňyrsy daglyk. Öýler bärsi oba öýleri. Gaty gowy öýler-ä. Seret. Birhili daş-töweregi ýaşyllyk arassaja. Öňümizde-de serkis bar. Bularyň ybadathanasy. Çep tarap öwlüýäler. Bularyň bara öwlüýälerem owadan görýäňmi? Gaty owadanlap goýýarlar. Owadanlap gömýärler. Suratly zatlar bar görýäňmi? Hawa, suratly zatly.
Gelmenen. Akurat inje. Illa owadan hemmesi. Öňümizde ybadathanada owadan eken. Onam baryp alaly. E bärde ýaşasaň-a garramaýaň. Hakyky, bu howada.
Sen näme diýýäň bu zatlar hakynda? Bu zatlar hakynda bar-a, men näme diýjegimi hem bilemok. Taryp edip bilemok.

Daglara bar daglara. Hawa biz hem şu wagt mosta barýas. Nädýä? Awstryýski most.
Serpde maňa bir zatlar okalýa öýden sesler gelýä welin. Ynada bar öýtseň serpde.
Ybadathana öňünde bir topar adamlar bar. Bu gün bir baýramçylygy bar eken bulaň. Şondan şu wagt her kim öz lybaslaryny, eşiklerini geýipdir. Bir zatlar okaýarlar. Aňyr taraplar hem adam doly. Gaty owadan ybadathanalary ýalpyldap dur.

Onuň ýaly kän üýtgeşik zada ýok ýöne gowja surata düşmek üçin ýokardan hana dron uçup ýör biri dron uçuryp ýör nesip bolsa mende-de bolar gowja pullanan wagtym aljak men hem birini ýokardan poýez geçýär owadan howa gowy Bärde berdi. Biram ýaňy zatda ýazyldy eken. Ýedi ýüz metr ziplaýn bar eken. Ýedi ýüz metr. Ýüz segsen grewin dänini ýuwaş-ýuwaşdan ony göreliýäs. Bärde münjek diýýä. Münüp görsün hany gowja bolsa. Belki menem münerin. Ne bärsem. Berdi.
Näle?
Owadan eken. Owadan owadan. Aýana üç köş. Neme rada ýok köprüde de ýöne. Olýa suratlarda düşmüň. Köne köprüde.
Zat eliňdäki näme?

Ey yaman uzak eken ay bir bara. Günaydın mükemmelim. Bardaydı. Indi ýerine de gaýtmaly. Ýöne ýerine aňyrdan adamlar gelenden soň Başga-da kişiler barlanan soň gaýdyp bilýär öýdýän. Şeýle aşakdan mündik. Ýöräýelim. Häzir ýagşylyk ýerde belleris. Getdik onda. Dostlar, ine bizem Gelen ýolumyzda şu wagt demir ýoluň üstünden gidip barýas. Häzir ýankyýerek most bar-da, köpri. Şoňa barýas. Bärde-de döwlet, bärde berdi. Howona nähili geçdi ýol?
Ýol gaty gowy.
Ola gowy zat alyp dur aýdýan. Bir zada iş zor.
Berdi. Düşdüňmi näme?

Tokaýlykdan baalaryň dan näme edýä howa gelýä. Arassa gaty arassa maşyn geçenok hiç hili. Ýene gelmäne pikir etýämiň bärlerek. Özüm şo paçadan bäri ýöräp ýörüp durman ýöräýäs ýöne Hiç ýadawlyk ýok. Hakyky ýadawlyk ýok hiç hili. Seret, oňa seret, oňa serediň, oňa serediň. Keýpi gowy adam. bul oglan, bul oglany bezirgen gideli diýdi, gez diýdi.
Bul zat nähil, nähil aýtsam, şu wagt tebigatyň zadyndan serhoş boldy. Şon, şon diýip bolar. Berdi! Gowy däm. Alyslara biz gideli, uçaly, uçaly. Alyslara biz uçaly. Owadan söze bay däl men tay däl ýöne sensizem göwnümem jaý däl gabanýan bäri bize görä däl. Bärden hem Şadöwede salam bolsun.

Dostlar, Barokdanam şeýdip gezip taşlap gaýtdyk. 15 minut boldy poýuzyň ýöränine. Biz Berdi bilen bize düşdük. Döwledem biziň aňrymyzda küpede. Döwlet ýatyp galdy. Bizem bu edip ýandyk bara. Gyp-gyzyl boldur burunda. Indi Kiýewa, Kiýewden soňam Kiýewa ertir irden barýar. Ondan soň agşama çenli Kiýewde biraz güýmenmeli. Agşama Kiýewden Mikolaýewa. Şonýanak.

Gaty gyzyp geçdi. Dagda galyp gördük çadyr bilen. Üçin täze gyzykly tejribe boldy. Hem bu gezek köplük bolup gaýtdym. Hemişe köplenç ýeke özüm aýlanýanym üçin köplüge kän öwrenişen däldim. Bu gezek üç kişi bolup gaýtdyk. Gyzykly geçdi. Köplügiň gyzykly eken. Hersiniň öz aýratyn Sen haýratynlyklary bar-da. Sen näme diýýäň, Berdi? Birinji gezek şunýarak dynç alşa, çadyr bilen dynç alşa çykyp gördüň. Nähili geçdi? Gysgaça bir zat aýtaň, gürrüňler aýtaň. Gidip barýas, gynansak-da. Sen-ä gaty gynanyp barýaň öýdýän, a? Gaty gynanyp barýan. Bärde, bärde näçe ýaşasaň ýaşasyň geler. Hoş ýol bar ohta.
Garaz indiki gezege çenli. Gowy tejribe boldy da. Hawa gowy tejribe boldy. Indi kede gideli sen ýene gidersiň. Taýyn. Gön taýyn ýaňda. Dama taýyn. Şon ýaly. Ana. Men bilen gezseň şon ýaly bolýar gönä. Indikide gön taýýar diýip oturyp. Gidip geljek bolsaňyz betirgen meni. Ýoluň hem adamsy bar, hemme kişi bilen gidilip bolanok. Ha, dogry. Şeýdip öwüp oturma käwagt. Onda näme? Hawaly şaýy dogrudanmy? Hawa. Saglygyňyz. Saglykda galyň, biz bilen galyň. Nesip bolsa täze başga ýerlerde, täze ýerlerde görüşýänçä. Hoşda boluň. Sag boluň. Hormatly muşdaklar.